Storja oħra ta' Lina Brockdorff mill-ktieb Il-Bieb Numru Ħdax li se naqra llum jisimha Meta Jixxarrbu l-Ġwienaħ. Anġel stenbħet. Kien ilu biċċa sew li daqq l-iżveljarin. Immi waqqfitu u reġgħet ħadet nagħsa oħra. Issa kien sar wisq ħin Delwaqt id-disa' u nofs. Li tibqa' hemm aktar ikun kapriċċ meta xtaqet toħroġ għal xirja. Fl-istess ħin, f'għodwa bħal dik f'Jannar bix-xita nieżla qliel, riħ ivenven u jnewwaħ, ħassitha li tinsab tajjeb hemm għall-irdoss. Imgezzha fis-sħana tas-sodda, waqt li taf li ħaddieħor kien qed jissieleb mal-maltemp, ħasset sens ta' sodisfazzjon u għoġba. Kienet tinsab fil-ġenna tal-art, kuntenta, u fis-sliem diment li kienet imwensa bl-imħabba ta' John. Le, mhux fil-ġenna tal-art. Bdiet tirraġuna magħha nnifisha. Għax hemm jista' jitfaċċa xi serp għajjur li jtellfilhom kollox. Aħjar tgħid li ħassitha fis-seba' sema. X'kien jonqosha? Xi xtaqet aktar minn hekk? Tabilħaqq li ma kellha xejn li kien tagħha ħlief il-ktieb tal-bank bi ftit mijiet ta' liri. Kellha biss lil John, u dan għaliha kien aktar minn biżżejjed. U waqt li bdiet iġġib quddiem għajnejha dan kollu, mistoqsija stramba għaddiet minn moħħha. Għaliex ma nistax niftakar x'ħin ġie jbusni dalgħodu John qabel ma ħareġ għax-xogħol? Kemm jien stupita! Bilfors li kont rieqda fil-fond u miskin ma xtaqx iqajjimni. Waqt li ppruvat tinsa dik il-mistoqsija, bdiet tiftakar kull ma għadda minn għaliha dawk l-aħħar ftit xhur li ilha taf lil John. Iltaqgħu sitt xhur qabel fi skola fejn kienu jmorru biex jitgħallmu l-Ġermaniż, hi għall-passatemp u hu għax ħtieġu għan-negozju tiegħu. Ma damux ma ndunaw li bejniethom bdiet tinbet ġibda kbira għal xulxin. Xahrejn ilu qatgħuha li jmorru jgħixu flimkien. Ma kinitx ħaġa ħafifa. Anġel għaddiet minn infern kbir għax għall-familja tagħha dan kien kapriċċ bla sens. Kien skandlu. Kien ġenn ta' mument. Xi ħaġa li tfajliet maturi bħalha ma jaslu qatt biex jagħmlu. John kellu aktar intoppi minnha, imma t-tnejn ippreferu li jagħlqu għajnejhom għal kollox basta jkunu flimkien. Baqgħet hemm taħt il-gvieret u bdiet tiftakar f'ommha u missierha. Kemm kienu jħobbuha. Kemm tawha trobbija tajba u bagħtuha fl-aqwa skejjel. l-uniku Wild tagħhom. Għalihom kienet anġlu tas-sema, u semmewha hekk tgħid issa għadhom iqisuha bħala anġlu. Żgur li mhux anġlu sabiħ u abjad, forsi xi wieħed iswed li mis-sema instabad fl-infern. Min jaf? Fuq kollox dawn kienu biss ħmerijiet li jemmnu fihom il-boloh. Hi, tfajla moderna, taħsibha mod ieħor fuq il-ħajja. Kienu nies tassew twajba ommha u missierha, nies tal-Knisja, u għalhekk hi tqishom xi ftit antikwati. Nies li jemmnu fit-talb u ta' fidi tal-azzar. Wissewha kemm-il darba biex tqis sew dak il-pass li kienet se tagħmel. Imma mill-banda l-oħra l-ebda ndħil żejjed. L-ebda ġlied jew għajat. Ħajjitha kienet tagħha u kellha r-responsabilità u l-jedd li tagħżel dak li taħseb hu l-aħjar għaliha. Fl-istess ħin għamluha ċara. Diment li tibqa' f'dik il-ħajja, huma ma xtaquhiex li tersaq lejn darhom. B'dana kollu ma qatgħux qalbhom minnha. Baqgħu jippruvaw iċemplulha u jibgħatulha messaġġi fuq il-mowbajl kuljum. U hi? Tagħmilha tagħbir ruħha li la tara u lanqas tisma'. Imma x'setgħet tagħmel? Li titlaq il-ġon żgur li le. Kieku tmut. Fl-aħħar, jaqtgħu qalbhom minnha u jħalluha bi kwietha. Ma kellhomx ħjiel fejn toqgħod. Ma kellhiex biża' li xi darba jiġu jfittxuha jew jagħmlu xi xenata f'dak l-appartament. Dan bl-ebda mod ma jfisser li hi ma kinitx tħobbhom. Għall-kuntrarju, kellha tammetti li aktar ma jgħaddi ż-żmien, aktar bdiet tħoss in-nuqqas tagħhom, l-aktar ta' missierha. Kemm kien ifissidha! Kien jagħmel minn kollox għaliha. Kemm xtaqet li setgħet tarahom mingħajr ma jlumuha ta' dak li qed tagħmel, mingħajr ma jħarsu lejha bħala midinba. Imqar tarhom mill-bogħod biex isserraħ moħħha li jinsabu tajbin. Ma kinux żgħar fl-età. Xtaqet li terġa' tagħmilhom kuntenti waqt li jħallu lilha bi kwietha. Kien prezz għoli li qed tħallas biex tibqa' mal-maħbub tagħha, imma biex takkwista 'l John l-ebda prezz ma kien għoli. Fl-aħħar iddeċidiet li tħalli s-sodda. Ħatfet il-ġigaga tas-suf minn fuq is-siġġu ta' maġenb is-sodda, libsitha u defset riġlejha f'papoċċ. Tat ħarsa mgħaġġla lejn il-mera, qanfdet ftit xagħarha twil u nnuklat biex jidher isbaħ waqt li tbissmet lilha nfisha fil-mera. Kienet sejra lejn il-kċina biex issaħħ anki krakafè. meta għajnejha waqgħu fuq envelope abjad fuq l-istess twaletta qrib tagħha. Stramba li jkun hemm envelope hemm, tgħid insih John. Ma kienx issiġillat u kien indirizzat lilha. Il-kitba ta' John. Xi nota ta' mħabba bħas-soltu. Bi tbissima reġgħet lura biex tpoġġi fuq is-sodda u bdiet taqra, Għażiża Anġel, insellimlek għall-aħħar darba. Aħfirli ta' kollox. Iddeċidejt li nerġa' lura għand marti u uliedi. Għamilt minn kollox biex ninsihom, imma għal xejn. Ma' din in-nota, issib sebgħin lira biex tħallas lil sid il-kera. Jiddispjaċini jekk weġġajtek. Aħjar issa minn aktar tard. Nitolbok insini u tfittixnix. Nawguralek li għad issib min iħobbok u jagħmlek kuntenta kif jistħoqqlok u aktar milli qatt stajt nagħmlek jien. John. Qrat l-ittra għal darba darbtejn, għax ma setgħet bl-ebda mod temmen dak li kien miktub. Kienet din xi ċajta? Xtaq jinkiha? Kienet forsi għadha rieqda u din xi ħolma kerha? Imma le. Hi kienet taf sew li qamet u biex tkun żgura fetħet il-gwardarobba tiegħu. Vojta. vojta għal kollox. Angèle bdiet tirrealizza li dik ma kinitx ċajta, kienet realtà kiefra. Kienet traċedja. Id-dinja tagħha f'salt wieħed sfrundat. Il-ġejjieni spiċċa. Il-ħolma ta' ħajjitha dabet fix-xejn. Issa kienet weħedha għal kollox. Tant ħasses emozzjonijiet differenti li ma setax tiddeċiedi liema kienet l-aqwa waħda. Dik li tħoss qalbha maqsuma li John ittradiha għax qalilha kemm-il darba li ma jkun qatt li lilha jħalliha jew li jmur lura għand martu. Inkella s-sens ta' iżolament minn kulħadd, ta' ħtija, ta' umiljazzjoni li ħassitha ferm agħar minn xi daqqa ta' ħarta. Murara jekk isiru jafu ommha u missierha x'kienet sejra tagħmel? Min ser jikkonslha? Infexxet tibki. Din ma stennitha qatt mingħand John wara li tant ħallset qares għalih. Ħalliet il-familja. Telqet il-klikka tal-ħbieb. Qatgħet ħesrem il-kors tal-università. Qalbet ta' taħt fuq il-pjanijiet li kellha f'ħajjitha. Irriskjat kollox u tilfet kollox. Xħin irnexxielha tiġi ftit f'sikkitha, kaxkret riġlejha lejn il-kċina. Indunat li ma kienx baqgħalha forza tagħmel pass. Ftakret fis-sebgħin lira. Huma kellhom jagħtuhom lil sid il-kera li soltu jiġi għalihom kull nhar ta' Ġimgħa. Mela delwaqt isimgħu iċempel il-qanpiena. Kif setgħet tilqgħu b'dawk l-għajnejn ħomor nar? Kellha tgħidlu li huma se jirtilqu l-appartament? Jitilqu? U hi fejn sejra? Żgur mhux lura d-dar. Ma kellhiex wiċċ hekk tost li tmur quddiem ommha u missierha. Żgur li jkeċċuha 'l barra. Ma xtaqitx tibqa' tnaqqar l-erba' soldi li kellha Barra minn hekk, f'salt wieħed bdiet tobgħod dak il-post li sa ftit qabel kien ġenna tal-art. Il-misħut Serb kien tabilħaqq għer għalihom, refa' rasu u ferihom. Li kieku semagħha missierha kien jikkoreġiha, Il-misħut huwa d-dnub u mhux is-Serb! Kemm ħassitha mħawda. Madonna, ħu ħsiebi! Kif ħarġu dawn il-kelmiet minn fommha ma tafx għax hi qatt ma kienet titlob. Ftakret li kienet l-ewwel talba li kien għallimha missierha, tifla ċkejkna f'ħoġru. Baqgħet ittenniha bil-mod waqt li tixxotta d-dmugħ. Għand min ser taqbad tmur? kienet tagħti l-ġenb 'il kulħadd, tipprova ċċempel l-aktar ħabiba intima, il-Lilien, u titlobha mqar iżżommha għandha għal tmiem il-ġimgħa, mbagħad wara tara x'tagħmel. Ħadet kikra kafè oħra. Bdiet tiġbor ħwejjiġha biex la tiddeċiedi fejn sejra tkun tista' tagħti ċ-ċavetta lura lis-sid. Imma kif setgħet dak il-ħin tippjana ħajjitha meta ħsiebha kien biss fuq John? meta qalbha ħassitha qed tinqasam. Ħaslet wiċċha u maxxtet xagħarha biex għall-inqas la jiġi Sid il-Kera ma jxomm xejn minn dak li ġara. Bdiet tfittex in-numru ta' Lillian biex tkun żgur li għandha fejn iddeffes rasha għal jumejn. Ċempel il-bieb ta' barra. Jqaw Sid il-Kera ħaseb li ser taħrab? X'fittaġni! Kien hemm għalfejn jiġi kmieni hekk? Kulħadd kontriha. Ħasset id-dmugħ se jerġa' jibda nieżel u mesħet wiċċha malajr. Lestiet il-flus fl-envelope biex teħles minn dil-biċċa xogħol. Fetħet il-bieb ta' barra. Iċċassat tħares u bieset bħal statwa tal-irħam. Ma kienx sid il-kera. Kif kellha ġġib ruħha? Kien missierha, b'ħarsa ta' ħniena fuq wiċċu. Ipprovat iżżomm sod mal-bieb għax ħassitha li ser jagħtiha xi tixjira ta' ħass ħażin. Ma lissnet l-ebda kelma. Missierha daħal, ħatafha f'dirgħajh u b'leħen miksur beda jtennilha Ma ġara xejn, anġlu ċkejken tiegħi. Ma ġara xejn. Ixxarrbulek ftit ġwinħajk għal xi jumejn. Imma issa tara kif jerġgħu jinxfu fix-xemx tal-imħabba t'ommok u tiegħi. Kif irnexxielek issibni, pa? Min qallek fejn jien? Daħal messaġġ li qalli biex niġi għalik u tani l-indirizz. Angel ma filħitx tlissen kelma. Dan kien it-tieni xokk fi ftit minuti. Damet ma rebbiet il-kuraġġ biex tħares lejn missierha, imma xħin refgħet għajnejha lejh hi rat id-dmugħ u t-tbissima li kienet ilha taf minn tfulitha. Kemm kien inbidel missierha dan l-aħħar. Deher li xjah f'salt. Kemm ġegħlithom isofru għalxejn. Fehmet sew kif tkun l-imħabba vera. Fehmet li ma kienx hemm għalfejn tgħid ħafna xorti biex turi kemm tħobb. L-imħabba vera għandha qalb kbira u taf tifhem, tagħder u taħfer. L-anġlu seta' jerġa' jiftaħ il-ġwienaħ mill-ġdid isir abjad u sabiħ. U hemm tintemm l-istorja tagħna bl-isem meta jixxarrbu l-ġwienaħ ta' Lina Brockdorff, meħud mill-ktieb Il-Bieb Numru Ħdax u stejjer oħra.